Oce, os mae'n symud, ond falle ni'n join o mewn, gewn ni weld. Oce, so, fit yn pimp yw'r plan. Uh, nath Steve wneud sesiwn ddoe, oce. Ni'n mynd i wneud sesiynau pob dydd nawr, um, hanner awr i naw, um, yn y tymor ma, hanner tymor ma, a ni'n gwneud pimp ymarfer. Ni'n mynd i wneud am funud, ond ni'n gwneud 30 eiliad, cael rest bach, okay? a wedyn wneud 30 eiliad arall, a wneud hwnna pimp waith. Okay? So, bore yma, mae gyda ni pengliniau uchel, high knees, wedyn ni'n gwneud squats, okay? cilchoedd braich, okay? arm circles, Ciciau bach i'r abs, so ni'n gorwedd ar llawr a neud cics bach, a neud ei squat fyd, so squat jumps. So neud siŵr, os ti'n rili really dal, ti ddim yn mynd trwyddo'r well, to, okay? So ni'n mynd i twymo lan yn gyntaf, so os mae botel o dŵr gyda chi, neu quickly mynd i ôl e, yn i twymo lan yn gyflym, jyst i wneud siŵr mae'r corff yn barod i wneud popeth, A wedyn, mae'n troi'r timer arno, mae dŵr fi fan hyn. OK. A wedyn ni'n dechrau. Mae fe'n ddiflas di ma, so ewn ni dechrau. Fi wedi rhoi sgidiau melyn sy'n gallu... Ti'n gallu weld nhw? Fi wedi dwy'n y hael mas. O ti fas, o hwnna pan mae'n ddiflas. Oce, okay. pawb barod. Ni'n mynd i dechrau gyda rhedeg ar y smotyn, oce. Okay. Coes yn dod lan. Defnyddio breichau ni. Ok. Mae'n mynd rhy, rhy gyflym. Ok, nes dechrau nawr. Allu ti troi un ochr. Troi ochr arall. A wedyn falle just pigo fel an bach. Dechrau pwmpo breichau. A slo fe lawr. Jobs bach. Neu siw mae digon o lle gyda ni. OK. Sdim angen lot o lle. Hwna rili really bwysig gyda'r fan nawr yn, ffint, yn pimp. Sdim angen lot o lle. OK. Symri ymlaen. Ni'n mynd dyrnu'r air. OK. Punch the air. Mynd lan. Punches bach. Ni'n dechrau troi fel lan yn barod. A wedyn ni'n neud dyrnu mas. Bam, bam, bam, bam. Edrych fel fi'n dawnsio. A wedyn ti fel lan. A lan. Oh. A'r ochr. Ti weld fi. A jog bach, good. Siglo popeth mas, breche, coese, colin, neud siwr colin ddim yn symud. Oce, okay. pawb gael sip bach o dŵr. Wch. Dyle calon chi, dechrau gweithio nawr. Symud y gwad rownd. Oce, okay, paratoi. Fi'n mynd i set o'r timer, oce? Okay? iPad's fantastic, boys. Oce. Okay. Plan yw, yr un cynta, pengliniau uchel, oce? Okay? Tebyg pan ni'n rhedeg, oce, okay, ni'n rhedeg, pan ni'n neud pengliniau uchel, ni'n just pigo nhw lan a defnyddio breichau ni hefyd, oce? Okay? So ni'n pigo nhw lan a ni'n mynd i wneud hwn am 30 eiliad, Deg eiliad am rest, a wedyn neud e to. Pawb yn hapus? OK. Pimp, pedwar. OK, pengliniau chael. Pa'n mynd rhy gyflym i dechrau? Pan ti'n weld penglin yn mynd lan, so fi'n jogo, mae penglin yn mynd o'r lan. Defnyddio breichau. Cadw pen lan. Ww. Good. Da iawn chi. Car o symud, car o fynd. Pinglin mynd lan. O! OK, rest. Deg eiliad. Tro ma, os ti'n gallu, buckle fan mach, OK? We're going to go a bit faster. Barod. Ato. I'r ochr. 20 eiliad ar ôl. Cadw pump o breichau. Cofio ni byth rhedeg fel hyn. Ni wastad rhedeg fel yma. 15 eiliad. Ni'n mynd bach yn ffastach. Ww! Come on e. Come on e, gyflym nawr. Saith eiliad ar ôl. Ww! Come on, come on, come on. Dyna bumpo! Ww! Squat tro ma. Ww! Dylech chi soglen adlu bach nawr. Ww, hwnna'n galed. Squats, oce? Okay? Ni moyn cadw cefn syth. Oce, okay? so ni'n mynd fel hyn. Ni moyn cadw uh, bach o, bach o plygu y pengliniau. A fel ni'n eistedd mewn cadair. Oce? Okay? Eist lawr. Cefn yn syth. Offa ni. Os ti'n mynd cadw dwylo flan, neu ti'n mynd cadw lawr, lan i chi, paid hyntio droso. Fel ti'n eistedd mewn cadar, oh. Uh. O flan. Neu ti'n gallu rhoi nhw mas fyd. Oce. Da iawn pawb, pum beiliad. Da iawn, nhw'n gwrdd. Deg eiliad rest. Fi wedi gwneud hwnna to. Bydd coesau grif gyda chi gyd. O! Pan barod. Cofi, plygu pengliniau, syth lan. Plygu pengliniau, lan. Cefn syth, Dani. So ni'n mynd dras.

OK, 31. Cylchoedd braich. Brechen yn mas yn syth, a ni'n just mynd i creu cylchau bach, a ni'n mynd ymlaen o flaen, OK? I ddechrau. Hw. Bydd yn y fas o hwn, mae hwn yn llosgi. Just bod cael ti ddim yn gweithio fel yna. It's a slow burner, OK? So camera amser. Pimp. Per.

O! Tro ma, ni'n mynd nôl. Oce? Okay. O'n ni'n mynd ffordd na, ni'n mynd nôl tro ma. Ww! Ni'n mynd nôl, cilchau bach. Tro ma, cilchau bach gyflym. Cilchau bach. O! Ti'n meddwl mae'n gweithio? Cilchau mawr. O, hwnna yn llosgi. O! Deg eiliad, cadw fynd. Mawr, ni'n gallu mynd mawr i benni off. O! O! Da iawn pawb. Oce, okay, shake off. Ni'n mynd i cicio bach nexa, oce? Okay? Gorfod ar llawr. Ti'n cael rhyw coesyn syth, syth mas, a rhyw cics bach. Gobeithio. Ie, yeah, ti'n cael chi weld fi? A ni'n gwneud cics fel hyn. Cics, cics bach. Ddim reit i'r top. Cics bach. Oce? Okay? Oh. Da bach rest, ti angen dŵr. O, oh, tri eiliad, sy'n amser ni. Go! Cics bach, cics bach. Cadw'r coes yn syth. Good. O. Bydd abs i'n brifo fi'n credu, cos fi'n stryglo fan hyn. Good. Ffaith i'r ôl. Deg eiliad. Cadw fynd. O. Cadw symud y coesau. Keep moving those legs. Keep them straight. Da iawn chi. O, oh, deg eiliad. A wedyn ni'n hynna to, oce. Okay. Da'r cam o syth, bwm, bwm, bwm, bwm, bwm. O, no mewn. Go, go, go, go, go. Syth mewn, 30 eiliad, a wedyn bach o dŵr, oce. Okay? Pawb gallu weld trainers fi? Colin, yw'r cadw llygad arno fi. Diolch, Colin. O, cadw symud y coesau. Da iawn, cadw syth. Pa'n cytro llawr? Just gweithio gael, e. cadw off y llawr. Good. O! Hwn yn llosgi! Carw fynd! Tri! Ah! O! Oh! Cwic bach o dŵr, fi'n mynd i cael dŵr. O! Oh! A'r un ola, neud y sgwat. O! O, oh, okay. Tebyg pan ei sgwat, cefn syth, plygu pengliniau, ond wedyn, Nes mynd i popo lan. Sa'n moyn i chi mynd trwy'r to. Jump over in, just jump bach. Tri, dau. Just jump bach. Jump bach. Cael nhw lan, lan i chi. Plygu pengliniau, cef yn syth, jump bach. Dyw'r coesau ti yn teimlo hwn. Cael rhyw fynd. Ooh, maen nhw'n llosgi. Carwyn bawb. Good. Just jumps bach. Sink lan. Rest bach. Os mae hwn yn rhy galed, just cerwch nôl i wneud y squat. Mae hwn yn ffain. Mae hwn yn llosgi fi. Ooh! Oh, sydd mewn. Ooh, balance. Lan. Lan. Cadw cefn syth. Pa'n hantio droso. Lan. Good. Fel ti'n eistedd lawr, jump bach. Neidio bach. Good. 13 eiliad a wedyn ni'n mynd i cwlo lawr. Trwy mo lawr. O, oh, fi'n llosgi. O! Oh. Cadw mynd. Keep going, everyone. Oh! Pawb i cerdded rownd mewn lle bach nhw. Little walk around. O, oh, coesau fi. O, oh, nes i pigo hwnna i gryfhau coesau ni. Squat. Uh, beth arall? Neidio squat. Uh, pengliniau uchel. O, oh, bach o dŵr. Cael rhyw symud. Os mae botel ati. Cael drink bach. A symud rown. Oh, siglo popeth mas. Siglo popeth mas. Coes yn wedeg, oce? Okay? Pawb yn sefyll. Ni'n mynd i wneud dig, oce? Okay? Pimp ar coes dde, pimp ar coes chwith. Sigl, sigl, sigl, sigl. Tri, pedwar,

saith, oeth, naw, deg. Oce. Okay. Be fi moyn i chi wneud nawr? Ni'n mynd i wneud bach o'n adlu, oce? Okay? Ni'n mynd i'n adlu trwy trwy'n a mas trwy ceg. Nice a slow, oce? Okay? Ni'n mynd i trio wneud am tri eiliad mewn, tri eiliad mas. Un arall. Brilliant. Fantastic. pawb wneud yn siŵr i yfed y dŵr, oce? Okay? Uh, bydd y sesiynau yma ar uh, YouTube, ni'n safio nhw yn y playlist, oce? Okay? Fit yn 5. Uh, fel nes i gweud gynnau, bydd um, sesiwn pob bore am hanner awr i nawr. Fori mae Shid yn ei, mae Shid yn ffantastig. Gobeithio chi na chi, nath chi mwynhau. Mae Colin wrth ei fod. Edrych yna, joio mas draw. So cofio nawr, mae dyfod da fi'n fel hyn. Ww. Dewch chi weld o'n baes? Ti'n rhoi y glis yn ma. Ti'n rhoi beth yw hwn? Gwaith galed. Hwna beth yw hwnna? Gwaith galed. Oce, okay. so fi'n mynd i wneud hwn. So chi off? Wel, a chi cyn bo hir, oce? Okay? Cofio tudalen Facebook, Instagram a Twitter i dilyn ni i cael mwy o syniadau, oce? Okay? Hwyl fawr, ta-ra!